Il-fotografi Maltin u l-output tagħhom kreattiv sfortunatament dejjem ħassejna li alavolja għandhom xogħol immensament importanti u tajjeb ma tantx jiġi rikonoxxut la fil-pajjiż u lanqas barra mill-pajjiż.
Fl-għeluq il-25 sena mit-twaqqif tal-Għaqda tal-Fotografi Professjonali Maltin, Saret l-ewwel edizzjoni tal-Premju tal-Fotografija biex tiċċelebra l-arti, it-teknika u t-talent ta' uħud mill-aqwa fotografi f'pajjiżna.
bħala l-Malta Institute of Professional Photography li din is-sena għalaqna 25 sena qed niċċelebraw l-anniversarju, Dejjem sħaqna li nkomplu ntejbu l-livell tal-fotografija Maltija u waħda mill-proposti kienet li għandha ssir award ceremony apposta għall-fotografi Maltin biex jiġu rikonoxxuti għax-xogħol li huma għamlu fis-snin li għaddew u anke għall-mertu tagħhom personali. L-ewwel edizzjoni tal-Malta Photography Awards jew Premju Fotografija Ġiet miżmuma għall-ewwel darba din is-sena, 2022, fil-10 ta' Novembru 2022, u fil-fatt kien hemm ħames kategoriji f'dawn l-awards. Waħda mill-kategoriji kienet Young Photographer of the Year jew Fotografu Żagħżugħ tas-Sena. Għax nemmnu l-importanza hu li l-fotografija llum m'għadhiex biss ta' dawk li huma iktar professjonali għandhom ftit iktar età, imma anke ta' min għadu żgħir, għadu dieħel għal dik il-karriera, imma xorta qed jistinka u x-xogħol tiegħu diġà qed juri li għandu ċertu talent u nemmnu li dak għandu jkun rikonoxxut. Kien hemm kategoriji oħrajn bħal l-aqwa ktieb fotografiku, l-aqwa proġett fotografiku u anke żewġ kategoriji oħrajn usuhom li huma importanti wkoll li huma l-Master Photographer u Lifetime Achievement Award u dawn ġew kollha ehm, rikonoxxuti fl-10 ta' Novembru. Ir-rebbieħ tal-fotografu żagħżugħ tal-sena kien Edward Di Gabriele u l-Lifetime Achievement Award rebħu Darren Zammit Lupi li għandu karriera estensiva u massiċċa u nemmen li t-tnejn li huma kien ħaqqhom dak il-premju. Il-pjan huwa li din iċ-ċerimonja tal-awards tibda tiġi miżmuma jew darba fis-sena jew darba kull sentejn, imma l-pjan hu li tkompli għaddejja fil-futur għax nemmnu din mhijiex xi ħaġa ta' darba Hi ma xi ħaġġa hi rikonoxximent li għandu jibqa' sejjer matul is-snin. Ovvjament fotografi Maltin hawn ħafna, hawn ħafna minnhom li għandhom talent spettakolari u nemmlu li xi ħaġġa bħal din iktar milli l-award jew il-premju nnifsu li ok għandu prestiġju ma din mhijiex eh, ċerimonja li qed tinżamm għall-ligo ta' dak li jkun imma biex turi li qed tieħ rikonoxximent għax-xogħol u tkompli tixprunah biex kemm hu u kemm dawk li ħa jiġu ispirati minnu jkomplu jipproduċu xogħol fotografiku li jkun ħaqqhom jimmiraw għall-award li jkun ġej għal sena wara sena. L-awards ikunu eh, mamulin f'sistema li dak li jkun kulħadd jista' jinnomina il-kandidat tiegħu għal kategoriji differenti Wara li jagħlaq il-perjodu ta' nominazzjonijiet jinġabru n-nominazzjonijiet kollha u jgħaddu għand judging panel apposta li għandu kriterja ssettjati fejn ikunu ġġaġġati n-nominati kollha. Fl-aħħar jintgħażlu l-finalisti u ovvjament il-judges imbagħad iridu jagħżlu persuna minn dawk il-finalisti. Kemm jista' jkun nagħmlu l-proċess trasparenti u fair kemm jista' jkun. Ovvjament xi ħadd wieħed dejjem irid jirbaħ, imma nemmnu li hija